Әлбәттә мин.
Минеке дә булгалый. Ага.
Бер кеше идең. Син үзең. Мораль тегендерәк. Һәр вакыт алай әйтә башласаң сиңа. Мин генә дә хуҗа була башласаң. Шатлап та ала шунда. Миңа игътибар юк. Матурым үзгәрәм, үзгәрәм. Миңа оят. Хәләл җифтем белән бик уңдым дип әйтәсе килә. Мин сине яратам дидем.

Йортта кем хуҗа?
Төрле әйтемнәр бар. Э, хатын кыз муен ир баш диләр бит инде. Э, ләкин муен да баш мие ярдәмендә эшли. Э, әмма дә ләкин озакы фикерне уртак Әлбәттә, үзенә, шәхсән үзенә килгәндә мин аның э, һәр фикере белән килеш, үз фикеремне әйтәм, ә үзе э, теләгәнчә нәтиҗәсен карар кыла, әйе, нәтиҗәсен үзе ясый, карар кыла. Кем тизрәк җыена? Эзләмәне.
Әлбәттә мин.
Мин озак җыенам инде, миңа бит бизәнергә кирәк, чәчләрне ясарга, күлмәкләрне үтүкләргә, аныкында, минекендә, балаларныкында. Искә төшереп.
Мин гомумән э, соңга калырга яратмый торган кеше. Миңа бер сәгать алдан килеп басу ул э, э, зур бәхет.
Кемнең хәтере начар?
Булгалый.
Минеке начаррактыр. Минеке дә булгалый.
Җыр сүзләренә килгәндә, минем Алинә җыр сүзләрен кечкенәдән аның хәр сорауга аның җыр белән җавабы бар иде менә мин шуны әйтәсе килә хәр вакыт без аның белән йөргән вакыттан ук инде әти әнисе әйтә торган иде ул гел җырлап йөри дип һәм нинди генә сорау бирсәң дә алинә җырлап Җавап бирергә сәләтле иде. Аның һәрбер сорауга җырда булган сүзләр белән җавабы бар. Ул былай гына түгел, теге ниндидер үзе көйләп кенә түгел. Э, шулай. Э, Бигрәк хис кеше булганмы икән мин? Бигрәк кеше идең. Ал инде менә мин кайда куйган әйберемне онытам кайчан. Мин әйтәм, язып куярга кирәк. Блокнот аерым э, алып барырга кирәк дип, барыбер алынып бармый ул. Онытыла. Я баланың әйберсен берәр кая куям, мин шуннан онытам. Булгалы инде.
Гаиләдә кем күбрәк акча эшли?
Азат инде укны көтә.
Мин зур булган мин эшлим дип әйтеп утырам. Ират бит инде ул элек-электән йортка азык алып кайтучы дип әйтик инде. Менә табучы табучы табучы һәм әлеге җаваплылыкны мин үземдә тояма дип җавап бирәм Менә шушы. Ул баш.
Шуңа күрә шулай. Рәхмәт, җаным, рәхмәт.
Өйдә бу сүзләр бик бик үк куып кайта дип мактамый малай. Шигырь булды инде булды.
Шушы акчаны кем күбрәк туздыра? Мин бер инде.
Минем нәрсә Синең әйтәсе фикер. Күп күбрәк тота дип Мин инде миңа хатын-кызга, хатын-кыз буларак тырнак ясатырга инде барыбер матурлыкны саклыйсы килә без бит матурлыкны яратабыз яратар бит алар күзләр белән ярата шуңа күрә матур буласы килә ризыклар алабыз инде тәмле әйберләр пешерәбез шулай бит киемнәр алабыз менә шуңа күбрәк акча китә инде ә ир-атларга аларга әллә ни күп кирәк түгел гаиләдә хатын кыз эшләсә ул шәхсән аныкы гына инде ул ир-ат эшләсә әлбәттә бөтен гаиләнеке шулай булырга тиеш тәдер инде ул аңа каршы барырга ярамый әлбәттә хатын кызның үз үз кызыксынуларына тота торган шундый үзе эшләп тапкан җаны җылыта торган акчасы булырга тиеш менә шул бик дөрес бик бик матур сүзләр менә истә калдыр бу сүзләрне
һәрвакыт алай әйтә башласаң сиңа өйдә кем күбрәк сөйли азат син инде бу минем уйлавымча алинә чөнки ул көн саен өйдә Мин бит иртән эшкә китәм дә, кич кайтам. Ул Алинә өйдә булгачтын, шутлап чыгарсаң 24 сәгатьтә ул барыбер миннән күбрәк сөйли булып чыга. Ә мин ни өчен син дидем, чөнки Азат безнең гел телефонда ул. Һәр вакыт телефонда, телефоннан сөйләшә башласа, ул икенче этажларны әйләнеп, аска хәтле бер 3-4 тапкыр әйләнеп чыга. Минем белән сөйләшмәскә дә мөмкин, ләкин телефоннан тыр тыр тыр тыр тыр аттыра гына инде шуңа күрә син ә, гомумән ә, без йөри башлаганда да ул бик күп сөйләшә иде мин аның хәтта нәрсә сөйләгәнен аңламый да кала идем әйе әйе әйе дип баш селки идем хәзер инде әкрен генә олыгая барган саен сүзлеге кими башлады бугай
Кем күбрәк интернетта утыра?
Бу инде мин өйдә утырганга шулай дип уйлыйсың инде син.
Ну, әйдә үз җавабың әйтеп бетер, аннан мин үз җавабын әйтермен җаным. Азат күбрәк утыра дип уйлыйм. Ул инде студиядан кайткач эштән инде гел телефонда. Азатка әйдә ашарга чык дип бер 10 тапкыр гына әйтәмдер. Әйдә ашарга, әйдә ашарга. Ул ишетми мине гел. Менә беләле шуны. Мин аны күптән әйтергә хыялланам инде. Менә бит э, Венера сез безнең э, шәхси э, психолог табылдыгыз. Бик күп шалтыратулар, язулар, мин аларның телефон ныгымнан сүндереп куям, чөнки әлеге әйберләр минем теге әйтәсе килгән фикеремне бүлдерсәләр, илхамны качырсалар, кире илхамланырга авыр. Кайткачтын әлеге хәл Миңгә керешәм мин. Ә Алинәгә әлбәттә әлегә хәл э, ошамый, чөнки Миңа Ярат- игътибар юк. Әй, Алинә үзен үзенә игътибар җитеп бетми. Мин былай да теге балалар белән Матурлык булгач, үзгәрәм, үзгәрәм инде, үзгәрәм.
Яхшы булыр, я. балалар белән бит ул башкача аралашасың. Э, Ират кеше белән, э, яраткан кешең белән башкача.
Җитди карар кабул иткәндә сезнең гаиләдә соңгы сүзне кем әйтә?
Әйе, әлеге сорауга инде җавап бирдек дип әйтсәк тә дөрес булыр.
Кем баш шул хәл итә бездә? Яхшы.
Уртак, уртак э, фикер, э, азакы җавап миннән.
Иртән кем беренче уяна?
миңа оят миңа торырга бик авыр мин соң яттандыр инде минем көндәлек режим ул менә шул әйтәм бит мин көндез йоклыйм йөрсәм дә мин йоклап йөрим ә, төнлә мин йөрим ябалак сыман менә шундый гадәтем бар начар гадәт бик авыр әйбер ул ә, динебез шариятыбыз таләп иткәнчә Ишекнең йозагын бикләп кую һәм иртән һәммәсен уятып, ишекләрне ачып кузгалу ул минем вазифам. Ләкин шулай да мин э, иртән тора алмасам да мин ашарга әзерләп азатка Киләсез һәр вакыт, һәр вакыт. Җавапны инде Алина бирде безнең киләсе сорауга. Иртәнге ашны кем әзерли дигән безнең иптәш. Ә, шулаймы ди? Ә, юк, юк. Юк, юк. Ялгыш.
Кем ашарга күбрәк ярата?
Мин? Ә, яратам. Олинә, Олинә.
Ой, син. Ашарга мин дә яратам. Олинә, әйдә җаным, җавап бир әле. Син дип әйттек бит. Тәмле ашарга барыбыз да ярата инде. Мин э, экспериментлар ясарга яратам ашарга пешергәндә. Анысын пешереп карыйм, интернеттан карыйм, былай итәм, тегеләй итәм. Азат минем э, ризыкларны алып кайтучы гына. Алинә бик тәмле пешерә, безгә килгән кунаклар алдарга бирмәс. Бик ул яктан бик талантлы. Мин хатын белән, хәләл җифтем белән бик уңдым дип әйтәсем килә, аңа рәхмәт әйтәсем килә. Тәмле ашатырга да ярата ул.
Кем савыт саба юа? Мин.
Өйдә мин дә юам инде, гел юмым түгел. Алинәгә ярдәм итәм. Ул бернинди теге алдап әйтү түгел, сирәк, әмма дә ләкин Алинәнең күңелен күрер өчен шулай бергә ашарга ризык пешергәлибез, ягы вакытын үзем пешергәнем, ләкин соңгыра да сирәк. Сирәк, сирәк.
Ә мин бергә эшләргә яратам инде барыбер. Бергә эшләгән ничектер күңеллерәк. Һәм җиңелдәп үтеп китә ул.
Кем кире? Прямо дибез.
Мин дә булгалыйм. Мин идеаль дип әйтмим үземне беркайчан да. Минем дә кире якларым килеп чыга, Азатныкы да. Тәңгәл сорауга җавап итеп шуны әйтәсе килә. Кечкенәдән минем һәр фикергә, һәр фикергә дип әйтәм, үз җавабым бар иде. Һәр фикергә үз җавабым бар һәм ул миңа кирәк тәңгәл-тәңгәл аргументлар белән аңлату. Шушы аргументлар булса, син мине ышандырасың. Әгәр бу аргументлар булмаса, мин ышанмыйм. Менә бу моңлы. Дип кенә әйтү миңа бик аз. Миңа аргументлар исбатларга кирәк.
Кайсыгыз беренче булып гашык булды? Азат, син ничек дип уйлыйсың? Азат күтәрер тә Мин дип тә уйлыйм, чөнки Менә бит мин Минем- үземә дә кызыксынып китте әле. Ага.
Э, Алина беренче булып, бәлки Алина җаным, әйдә җавап бир әле, син аннарсың, мин тыңлыйм.
Мин бер күрүдә гашык була торган кеше. Мин теге кыз кеше бит инде Үзәләштерә.
ир әйе, кешене. әйе, әйе, ү- үзенә ошаганракны эзли, э, акыллы егет эзли һәм мин бик удачно попался деп әйтимме соң инде попалась
әлбәттә ризык белән дә хатын кыз әле үз тәрбиясе белән тормышка карашы белән иратның әйткән сүзләренә күзләреннән көлә белә торган хатын кыз кирәк бит инде иратка барыбер барыбер бу шулай моны ничек кенә әйтсәң дә һәрбер хатын кызга теге әлеге егетне үзенә китәсе килсә аның шаяруларыннан көлүче аның шаяруларын аңлаучы кеше кирәк әйткән сүзләрен нә колак салып белүче кыз алинә булды
кем беренче булып мәхәббәт аңлатты мин мин аңлаттым азатка азат менди азат белән талгын бию бийдек без бит әйе романтик кичә талгын бию шунда мин аңа беренче тапкыр мин сине яратам дидем Хәм Озат шаккатты. Берсе генә әйткән, ничек алай була ала ул, ничек менә бер күрүдә гашык була шулай була икән. Теге мин яратам дигән сүз үзеннән үзе атылып чыга икән. Алина үзенә гашык итә белә. Бик бик тиз мин үзенә гашык итте ул Алина. Мин аны бер күрдән э, бер күрдән үк Алинага мин э, дөресен әйткәндә гашык. Гашыкмын, әмма ләкин әлеге әйберне э, авыздан әйтү минем өчен бик иркә үскән бала булмаганлыккадыр.
Төпләп уйлап әйткән. Әйе, әлеге әйбергә миңа әле җитешергә, җитлегергә кирәк иде.
Кем беренче булып әтия нигезгә мөнәсәбәтләрегез турында сөйләде? Миндер, миндер. Барыбер кыз кеше беренчерәк булып сөйлидер инде ул. Мин әлегә әйттем. Яни, ну нәрсә әйткәнен мин хәтерләмим. Анысын хәтерләмим. Фотосын күрсәттем бугай. матур егет диде ма хәтеремдә шул гына калган менә нәрсә әйткәнен хәтерләмим менә күңелемдәге зур үкенечем минем әбием э, алинәмне күрә алмады дигән генә бер бар менә шул әбием күрә алмый калды таныштырасы бик киләдер алинәне дә минем әбине бик яратты диде дигән дип уйлыйм
балагызга иң беренче балагызга исемне кем кушты мин дип уйлыйм ә син эй ук ук син мин мин дип уйлыйм чөнки миңа азалина исемне куштык без азалина килеп чыга азат һәм алинаны бергә кушсаң азалина ни өчен бу исемне сайладык чөнки миңа бу исемне псевдоним итеп алырга кушканнар иде мин э, килешмәдем чөнки инде мин хәзер э, алинә кәримова буларак мәйтәм мине яхшырак беләләр шуңа күрә мин алинә кәримова булып калам ә менә кызым туса алла бирса азалина исемне кушармын дидем һәм азат моның белән килеште тик алина исем әйе әниең әтиең кем дисәләр азат алина азалина
кем ешрак үпкәли
Мин сиңа әйтәм әле.
Башта мин диде бит әйме. Башта мин диде, аннан соң гына миңа әйтергә булды. Азат үпкәли. Азат үпкәләсә, ул бер кайчан да беренче булып килми. Мин үзем гаепле булмасам да, үзем гаепле булсам да беренче киләм. Аның янәшәсенә э, кино караганда шунда килеп утырып сырпаланган да булам, ләкин ул мораль тегендә дә дип әйтеп тә куярга мөмкин шунда нәрсә киләсең монда дип шундай бер нәрсә әйтеп куя ә мин үпкәләсәм дә тиз оныта торган кеше бер көн булырга мөмкин ярты көн булырга мөмкин бер кызы балам да мин каты иттереп кенә чыгарам да бөтен ачуымны
һәм инде безнең соңгы сорау кем ешрак яратам дигән сүзне әйтә
инде әйтәм бит мин романтик булгачтан инде ул сүзне жәлләмим менә көнгә ничә тапкыр әйтәсез әстәгъмә көнгә көнгә үк түгел инде көнгә бер буламсың көнгә юк ике көнгә бер булырга мөмкин анысы да йокларга яткан йокларга ятыр алдыннан Сүз белән
сүз белән яратка бик килешми торган дип уйлыйм мин. Нишләптер. Әмма ләкин хатын-кыз колак белән ярата. Э, Шулай да ул Ә, әйтеп куя минем җавапка.
Яратам дип әйтеп куя шунда. Сөеп тә куып Әйтми кара сиңа.
Кочаклап та ала шунда. Әйтми кара син.
Үзебезнең Яңа гасыр каналына үзебезнең чиксез зур рәхмәтләребезне җиткерәсебез килә. Ә, Әлбәттә, иминлек, саулык, мул бәрәкәт тормышта яшәвегезне телибез гомерлек дуслар телибез чиста намус белән рәхәтләнеп яшәргә насыйп булсын менә шул бәрәкәт амин рәхмәт рәхмәт килүегезгә рәхмәт